Hi! Um, esaki no ta mester e door, no? Pero ta algo cu mi ta kier a papia, anto mi ke aht mane esaki cu boso ta pensa aroba. Pero prome, laga nos resa. Señor, esaki ta un parti un tiki deep y personal, pero tata mi ke pidiu pa Bo por guia henter e combersacion aki, aunke awor ke ta un monologo, pero e combersacion aki, di a miyo manera posible. Sigur, Señor, e manera cu abo lo sa cu ta efectivo y cu lo tin bendicion pa otronan. Um ta cu nos, Señor. Anto mi ke echt entrega e video aki den bo man, pa abo por guia el y haci manera abo ke. Ta mi oracion den nomber di Cristo Jesus. Amen. Mi ta un hende cu ta worry hopi cu su imagen, anto mi no ke mende con mi ta mustra pasobra mi a traha un YouTube channel yama Master Your Devotional cu mi no tin miau y mi ta bin brua cabey brua. Mi ta worry hopi cu con mi ta actua. Anto kon e por influensiá otronan, spesialmente pasobra mi sa ku mi ta un hende ku hopi hende ta wak riba dje den e komunidat adventista, foral hóbennan. Pasó mi ta e hóben ku tin kurashi, mi ta e hóben ku ta manera papia mas, esun ku ta dùrf mas, esun ku nan ta bin puntra ora ku mester e kualke programa. Dus mi ta konsiente. Sorry mi ruman ta yorando den si boso no ta tendele I'm sorry pero mi ta konsiente si ku e manera kon ami ta aktua lo por tin influensia riba otronan anto kon nan ta aktua despues pasobra por ta e pensamentu ta bin si pero ata Ariana ta hasiele òf ata si pero ata un di e muchanan ku ta hasi tukó den misa ei ta hasiele algu asina anto esei a pone ku mi ta hopi. reservá ku kua i kua tipo di informashon mi ta kompartí den mi strògelnan. Mi no ta mind kompartí mi strògel di fe, mi no ta mind kompartí mi strògel di self di um mane um control freak etsetera paso ta algu ku hende por mira. So básikamente e pikanan skondí, e pikanan ku niun hende no ta wak, e pikanan ku no ta manifestá den bo karakter, e pikanan ei mi ta hon mi ta hon skonde nan pa mi mes. mes. Òf pa mi amigonan hopi será òf ora ke ta hopi importante den kòmbersashon. Pero semper mi a sinti mi hopi inkómodo kompartiendo eseinan. Pasobra mi mester sinti ku no tin un komunidat kaminda nos por kompartí esakinan anto no wòrdu husgá. Osea pa nos por kompartí nan pa otronan por yuda nos. Anto sí, mi ta resa erover, pero mi sa tambe ku Señor lo por yuda mi, Señor lo por trese bendishon via di un otro persona ku tambe ta. ku tambe ta luchando ku mesun kos òf dor di kompartí esaki e persona ku ta luchando òf ami ku ta luchando nos por sinti nos mes mirá anto skuchá anto e ora i nos por yuda otro òf nos por resa pa otro algu asina pero mi no ta mirando e sin masha piká nan ku piká na manera sensualidat òf so no ta piká nan ku ta wòrdu apropiá di. Nan ta wòrdu atacá masha hopi mes, anto a guere, nan ta picá, yes, pero ke tal di hende nan ku ta bisa struggle pa nan? Nos a crea un comunidad caminda nan por bai anto pidi yudansa absolutamente ku nan, pasobra mi, mi miedu ta, anto mi ta sigur ku di otro hopinan tambe ta, of otro hende grandenan, muchanan, whatever, ta ku si mi bisa e hendenan aki kiko mi ta pensando, kiko mi ta sintiendo, kiko mi ta pasando den, kua ta e tentashonnan ku Satanas ta pone den mi. Caminda anto tin bia mi ta cay lo mi wordo husga lo mi wordo mira como menos bon di un cristian anto esey mi ta e un hopi importante pa nos por crea un espacio caminda nos por comparti nos deficiencia nan abiertamente pa nos por stop di pretende pa nos por stop di worry pensa sombra nan sa caba kico ta pasando anto pa e ora ey nos por cuminsa drenta di un espacio di sanamento un espacio caminda. Cu nos por yuda otronan? Danki na nos deficiencianan cu nos por yuda e cu nos por uza e experiencia aki pa hala otronan mas cerca di Dios. Anto pa mustra nan cu no ta pasobra bo ta cristian ta nifica cu e tentacionnan di mas severo lo no brin den bo bida, pero si a ta nifica cu bo ta sirbiendo un Dios cu lo yuda bo den e tentacionnan ey, cu lo yuda bo overcome y cu bo tin rumannan den Cristo cu ta pasando mesun cos cu tambe ta dispuesto na yuda bo. Pues. E kambio tin ku kuminsá na kada un di nos. Ami a kuminsá ta riba dje des manera pa mi por ta habrí pa hendenan por kontá mi nan problemanan pasobra mi ta admití ku no ta semper mi tabata e persona i mi tabata hopi judgemental like a hopi ku mi mes i ku otronan. Ku nos tin ku kuminsá na ta personanan mas habrí, habrí pa komprondé e struggle di otronan, habrí. Pa skucha nan, habri pa no husga nan pero pa yuda nan, pasobra nan no ta biniendo pa ta wòrdu husgá, nan por husga nan mes, nan por nan por bring themselves down. Nan tin mester di nan rumannan den Kristu pa yuda nan, pa elevá nan, pa hala nan mas serka di Dios, pa yuda nan chip e mask ei ku nan ta karga kuné asina tantu ku ta asina heavy. E ta nos tarea nan komo ruman pa yuda otro, anto esei ta lokual ku mi ta kere. Bisa, Esei ta na nos achterna riba dje, pasobra e Señor no ta un Dios cu ta huzga nos. E ta stima nos apesar di nos pica anto e ta yuda nos pa nos por enfrenta e tentacionnan y pa stop cu e pica ei. Anto si nos a ta siguidor di Cristo, nos tambe como ruman mester haci e mesun cos na nos humannan. So, um, ya, danki pa scucha. Anto, mi ta spera cu e video aki por dau ta eye-opening, pasobra e dau ta eye-opening pa ami sigur.